Ырӑ кун пултӑр, Владимир Петрович. Ырӑ пул, шанӑҫпи. Каласа пар-ха кӑштах кӑна хӑвӑр ҫинчен, камисӗр, мӗнпе паллӑ? Ҫамрӑксене паллаштарӑр хӑвӑрпа. Калаҫрӑмӑр не маларах. Чӑвашсем хӑйсем хушшинче иккӗн калаҫнӑ чухне Эсир мар, эсӗ те теме калаҫмалла. Эп ӗнтӗ Елчӗк районӗнчи Кушкӑ ялӗнче ҫуралса ӳснӗ, пинне утмӑл ҫулхине тӗнчене килнӗ. Вот ҫак пурнӑҫа, ҫак вӑхӑта пурнӑҫа ҫитрӗм. Пурнӑҫ панде эпӗ кӑмӑллӑхам пурнӑҫпа. Мӗн тӑвас ене туса пурнап. Пӗтӗмӗшле ӗҫесшӗн те ҫак журналистикӑпа ӗҫлеп, мультипликаципе ӗҫлеп, режиссер та пулса карӑм. Кӗнекесем те ҫырапа кунта ман хыҫра кӗнекесем пур. Чун туртать мультфильм патне. Халӗ те санпа мультфильм пирки калаҫас тесех тӗл пултӑмӑр. Ҫак мультфильм чӑваш мультфильмӗ пирки калаҫас килет ман. Питӗ аван.
Ну мӗнех, мультик ҫинчен калаҫа пуҫласассӑн ӗнтӗ пӗрремӗш ыйту. Мӗнле-ха сирӗн мультик ӳкерес шухӑш-кӑмӑл-туйӑм ҫуралчӗ? Хӑҫан тата? Мультфильме ӗнтӗ кам пӑхать, ачапча пӑхать. Хӑш чухне вара шула эп халь те мультфильм пӑхап та, юратап мультфильм пӑхмашкӑн, эп ҫитӗнсе ҫитмен-ши теп, мана вӑл яланах килӗшнӗ мультфильм. Пӗчӗккӗ чухне телевизор пӑхаттӑмӑрччӗ ӗнтӗ ҫакӑ калӑпӑр ҫитмӗл пиллӗкмӗш ҫулсенче телевизорсем ялсенче пуҫланса карӗҫ. Вырӑсла мультфильмсем пурччӗ, чукчӑсем ҫинчен юмахӗсемпе те мультфильмсем пурччӗ пулмалла. Эп шутлатӑп, чӑвашлӑ мультфильмсем ма ҫук-ши тесе ун чухне вырӑсла ӑнланса кайман та-ха. Ҫавӑнпа чӑвашлӑ мультфильмсем курас килетчӗ. Ҫитӗнерехрен те мультфильмсене хам тӑвам ха тесе шутланӑ та эпӗ. Ӳкерме юратнӑран ӗнтӗ эпӗ иллюстрацисем тума юратап. Халь те калӑпӑр юмахсене, халапсене, мифсене, легендӑсене иллюстрацилетӗп. Мультфильм тума шухӑшӗ пурччӗ. Студент чухне ҫав тӑхӑр ҫулсенче выставка тунӑччӗ университетра вӗреннӗ чухне. Вот унтан те мечтай снять по мотивам чувашских сказок и мифов мультфильм тесе ҫырнӑччӗ ҫак ӗмӗтен эпӗ пурнӑҫа кӗртсе пырап пурнӑҫа ҫак компьютерсем килнӗ ҫемӗн пирӗн пурнӑҫ чылай ҫӑмӑлланчӗ мультфильм ӳкермешкӗн унччен калӑпӑр кашни кадра ӳкермелле пулнӑ пулсассӑн халь компьютера ҫав ҫав тери хӑвӑрт туса пама пулать пулӑшма пултарать Ӗнтӗ эп ҫамрӑках мар пулсассӑн та ҫак ӗнтӗ компьютер ӗҫне алла илсе пырап. Шел пулин те, пирӗн те мӗнле, эпир хамӑр юратакан ӗҫпе кӑна ӗҫлейместпӗр. Мӗн тумалла? Калӑпӑр, ҫемье валли, калӑпӑр, ҫӑкӑр ҫимелӗх укҫа ӗҫлесе илмелле. Ҫав ӗҫпе ӗҫлесен та компьютерне ӗҫне кӑштах айккинелтерсе хуран та манса каяп. Ҫав манакан те. Вот пулӑшаканӗсем хӗр ачапа ывӑл ача пурччӗ-ха, ну пурччӗ, халь те пур ӗнтӗ вӗсем. пулӑшатчӗҫ унччен. Халь ывӑл ачасен ҫитӗнче хӗрпе калаҫас, хӗрсемпе калаҫас, ӗнесем пурӑн тет, вӑл тӗрӗс хань вӑл. Ҫавӑн пек. Хӗрача катма тет, хамӑн тет, направлени тет.

Чӑваш-мӗн ӗлӗкех ырӑ кӑмӑллӑ, пуян тавра курӑмлӑ, ӗҫчен те ҫаврӑнӑҫуллӑ пулнӑ. Ӑна та ҫак ӗҫе кӳлӗнтере санат ӗнтӗ. Ҫак ӗҫе явӑҫтартӑм, шанас килет, пӗрле тухӑҫлӑ ӗҫлессе шанас килет. Эп савӑнсах, мана питӗ кӑсӑклӑ. Ҫак мультфильмсене ӳкерме эсӗ ятарлӑ вӗренсе тухнӑ-и? Шел пулин те, ятарласа вӗренмен. Мӗншӗн тесессӗн компьютерсем тӑхӑрвунпиллӗк икӗпӗнми ҫулсенче килчӗҫ. Ун чухне эс лайӑхах астуса пӗтерейместӗн пуль. Йывӑр вӑхӑтсем пулчӗҫ. Ӗҫ укҫине вӑхӑтра памастчӗҫ. Ҫур ҫулта анӑҫан пек планӗсем пулнӑ. Йывӑр пулнӑран ҫемье ун чухне мӑшӑрланнӑ, ачасем те ҫуралнӑ пуҫланнӑ ӗнтӗ. Ҫавӑнпа ҫемьене тытса тӑмалла пулнӑ. Кайса тата ҫине тӑрса вӗренме ун пек майсем пулсах кайман. Хам тӗллӗн вӗреннӗ, вӑл ӗҫлесен-ӗҫлесен ҫулӗсем уҫӑлсах пыраҫҫӗ, Акинтей темиҫе аллӑ-улттӑ тултартӑм, ҫакна асӑрхарӑм, закономерность пулӗнчӗ вӑл. Мӗнне те пулсан темӑпа ӗҫленмелле те пулсан направленипе кӗрсе кан, алӑкӗсем уҫӑлсах пыраҫҫӗ. Ҫавӑнпа ҫине тӑрса ӗҫлесессӗн калӑпӑр икӗ пинте вуннӑмӗш ҫулхине пӗрремӗш хут ҫав Чӑваш тӗнчи текен мультфильм кӑларнӑччӗ. Ҫавсене пӑхсассӑн шай ӗнтӗ чылай ӳснӗ. Халӗ хӑш-пӗр чухне халӗ те юлашки кунсенче пекепе хӑрхӑм текен мультфильмпа ӗҫлетӗп. Унта хамшӑн ҫын пек открытисем те пулчӗҫ. Каҫса кайса ӗҫлеп ҫакна мультфильмпе. Питӗ хавас, эпир тата ҫак мультфильмпе ӗнтӗ сӑнарсене ятсем патӑмӑр ҫапла. Ятсем патӑмӑр.
Ну, манӑн ят парасси проблема пур. Вот санпа ӗнтӗ ҫак пикепе хӑрхӑм эпир шутларӑмӑр статус пуль тесе. Пике вӑл князь е мӗнле те пулсан паллӑ чаплӑ чӑвашӑн хӗрӗ пуль тесе шутларӑмӑр. Хӑрхӑм вӑл чура пӗлтерӗшпе ҫӳрет чӑвашсен. Тоже статус пуль, вӑл ӗнтӗ мӗнле калас, ҫемье юлташӗ е кӳршӗ хӗрачи тесе ӑнланма пулать. Хӗрачин хӗрхуман тепре вӗҫтук тесе ятпатӑмӑр. Вӗҫтук тесе хӑйех ҫуралчӗ, вӗҫтук. Хӑйех ҫуралчӗ. Салвине каллех эс ятып патӑмӑр мала. Эпир уйӑх пи пачӗ. Эпир хамӑрсенӗрсене пӗрле патӑмӑр ят. Вероника. Вероника ят пачӗ. Эпӗ вӗҫтук вуланипе ман мӗнлерех ят чам пек унӑн шалти туйӑмне ӳкерме пулать тесе вара вӗҫтук ят патӑмӑр. Но ман шутпа ӗнтӗ озвучкине пӗр туса хатӗрлесе хунӑн кирлӗ пур. Мана ҫав тери килӗшет, ҫав тери ӑнӑҫлӑ пулчӗҫ. Сан сассу, тем те вырӑссен мӗн пур унта хӗрарӑм, подростоксен пӗчӗк ачасен сассине озвучка тунӑ ку. Ҫавӑн сасси пек те туйӑнса кайрӗ мана. Уйӑхпи. Уйӑхпи вӑл Вероника пирӗн. Эп сана макӑрма мар пулӗ тесе эсӗ макӑрай кет. Если ура тӑхӑнмастӑп тесе сӑмах панӑ вӗт-ха. Ҫук, эпӗ ун пек сӑмах паман. Шӳтлерӗм тесе ҫеҫ каланӑ. Вӑл унӑн тоже сыреллай ку роли кӗрсе карӗ, пӗтӗм тӗлӗнсе каймалла. Ӑна ӗнтӗ халь ҫуркунне пӗтӗмӗшле эфира кӑлараймастпӑр. Кӗркуннесенче ҫав хӗллеччен ҫӗнӗ ҫуртсен кӑларса яма май ҫитеретпӗр ҫитеретпӗр пуль те. Лайӑх пулать, эпӗ шутланӑ тӑрӑх. Мана та питӗ килӗшет.
Эй, ыйхӑ чӑпти, ҫитет ҫывӑрса ҫула тухас пулать. Ай, мӗнле ҫывӑрса юлма вара эпӗ? Хӑвӑрт, пуҫтарӑнатпӑр та ҫула тухатпӑр. Унсӑрӑн паян та ҫитейместпӗр хӑш-пӗрисен айӑпне пула. Владимир, эсӗ каларӑн ӗнтӗ, хӑв пӗчӗк пулнӑ чухне вырӑс мультикӗсем пулнӑ, чукчесем пирки мультиксем пӑхнӑ пулнӑ. Паянхи кун вара чӑвашла мультфильм пур-и вӑл? Чӑвашла мультфильмӗн те ҫак примитивлӑрах мультфильм тесе каламалла пуль. Полноценный ҫын пек мультфильм тесе калаймастӑп. Чӑвашлисем пур, ӳкерекесем, ӗҫлекенсем пур, калӑпӑр эпӗшле. Унтан Ольга Горюнова текенне алатыртен пур вырӑс хӗрачи вӑл. Чӑваш теми мультфильмсем тӑвать вӑл.
В одной маленькой глухой деревушке жили старик со старухой.
Малтан вӑл пластилинран тӑватчӗ, халӗ ӳкерчӗклӗ 2D те парӑнчӗ. Ҫавӑн пек ӳкерчӗксенчен тӑват. Унтан Брио текен студи пур пирӗн Шупашкарта. Павелпа Вера Ивановсем вӗсен ҫав тери питӗ килӗштерсе ӗҫлеҫҫӗ. Виҫӗ виҫе ачи вӗсен. Ҫавна пӑхмасӑр вӗсем ҫав тери ӑнӑҫлӑ ӗҫлеҫҫӗ.

фестивальсем те ирттереҫҫӗ. Вӗсем пластилин пластилинпа ӳкермен вӗсем мӗнпе хаҫат хутран касса кӑларса силуэт туса вӗсене куҫарса ӗҫлеҫҫӗ вӗсем.
Пӗр ыйту вӗсемте чӑвашла. Вӗсем чӑваш темипе ӗҫлеҫҫӗ. Николаев космоса кайни ҫинчен темӑпа вӗсем фестиваль йӗркелерӗҫ. Чӑвашла вӗсем мультфильмӗсем.
Чӑвашла мар, шел пулин те, хӑйсем вырӑссем вӗсем. Ҫавна палӑртса хӑварас килет, вӗсем вырӑсла кӗреҫҫӗ. чӑваш темипе вырӑсла тӑваҫҫӗ вӗсем. чӑвашсем пирки ӗнтӗ вырӑсла туса каласа параҫҫӗ тепӗр. Тепре пур пирӗн Надежда Степанова народный мастер вӑл. Вӗсемпе хурӑн хуппипе берестапа ӗҫлет. Вӑл берестаран ҫав тери илемлӗ кӳлӗпесем касса кӑларса, узорсем туса ҫав хӑйӗн геройӗсемпе те калӑпӑрунта пӗр-пӗрне юратакан хӗрпе егерьсем пурӑнта унӑн.

Тата пур пирӗн художественнӑй училищӗра ҫавӑн пек ӗҫлесшӗн. Ҫамрӑк ҫамрӑксем ӗнтӗ вӗсен унта ҫав мультипликаци ӳкерес ӗҫпе режиссерсене мультипликаторсене хатӗрлекен отделени уҫнӑ-ши вӗсем? Ҫав енпе ӗҫлеҫҫӗ. Унта бюджетировани пулмалла. Пулӑшу кирлӗ. Пулӑшу кирлӗ вӗсене.
Чуваш мультфильм текен студи халь туса хунӑ пирӗн вӑл. Ӑна тоже грант илчӗҫ пулмалла вӗсем. Хлеб текен ятлӑ ӗнтӗ, ӑна чӑвашлатчӗ. Шӑкӑр?
хлеб ятлӑшӗн вырӑсла вырӑсла пулмалла вӗсем 3D-бе ӗҫле Шрек пур вӗт-ха унта міне пукане пек ӗнтӗ мӗнпе компьютерная технологида ӗҫлеҫҫӗ вот вӗсем

Вилюк илмесен и питался медом, пчел, грибами да травами. Институт культуринче ӳкернӗ Николай Михайлович Балтаев студенчӗсем сан пек тоже тухья патемскерле сан пек туна явалсем пурччӗ. Педуниверситетра тоже сирӗн университетра пӗр хӗрача халь ятне сайлайместеп да дар ече шыво вал тунӑччӗ пӗл мӗн текен мультфильм тунӑччӗ коллегин те пирӗн чӑваш фин Ҫак проблема пур укҫа тӗлӗшӗнчен. Ҫак культура, вот Совет Союза чухнех вӑл культура остаточно принципа финансироваться тунӑ. Она нинде тӑваймастпӑр ӗнтӗ вӑл. Малтан ытти ӗҫре тумалла, культурӑна теме тоже манса каймастпӑр, ну аталантаратпӑр. Паянхи кунӑн те культура теми вӑл питӗ пысӑк, питӗ пирлӗ, питӗ, питӗ, питӗ пӗлтерӗшлӗ. Ҫавӑнпа та халь пулӑшу ыйтӑвӗ енне ҫитсе пырса Патшалӑх органӗсем тимлӗх уйӑраҫҫӗ-и ҫак искусство аталантӑр тесе? Патшалӑх органӗсем ҫакна аталантарасшӑн, вӗсем ӑнланаҫҫӗ. Мультфильмсем пулмалла, вӗсем те ҫав чӑваш мультфильмӗ те ҫав тӗллевпех турӗҫ пуль. Пирӗн республика вӑл бюджет тӗлӗшӗнчен эпир дотационный. Пирӗн калӑпӑр нефть, газ пурлӑхӗ тухӑҫлӑхӗ Тухӑҫ мӗне тухӑҫ илмелли пирӗн мӗнсем ҫук, статьясем ҫук пирӗн. Калӑпӑр, ҫӗркӑмра кӗте кӑлармаҫҫӗ пирӗн, пахча ҫимӗҫпе ытларах ӗҫлетпӗр. Халь предприятисем ӗҫлеҫҫӗ-ха, но ҫав пирки пӗр Россия шайӗнчен пулӑшу илмесӗр эпир аталанса пыма йывӑртарах. Шел пулин те, ҫак ӗнтӗ пирӗн кӑштах каярах пулса пырать. Калӑпӑр, театрсем Музейсем пирӗн лайӑхӑҫлесе пырать пулӑттӑм. Мультфильм хальлӗхе кая юлать. Паянхи кунан, тет.
Малашлӑх улшӑнасса шанатпӑр эпир. Улшӑнмалла вӑл.
Ӑнланаҫҫӗ пуҫлӑхсем. Министерство культуринче те ӑнланаҫҫӗ. Пуҫлӑх глава шайӗнче те ӑнланаҫҫӗ. Пока ҫак мӗн ӗнтӗ аталансах вӑйлӑ кайман. Мӗн кирлӗ, мӗн тумалла чӑваш мультфильмӗ аталантӑр тесен?
Паллах ӗнтӗ ҫак мультфильм направленине уйрӑм ҫын кӑна тунипе аталантарса яраймастӑн. Пире халь чӑвашсене шӑпах та мультфильмсем кирлӗ, мӗншӗн тесен ачасем, пӗчӗк ачасем, вӗсем амӑш сӗчӗпе пӗрле ҫак чӑвашла историсене курса, чӑвашсем паттӑр, вӑйлӑ, хӑватлӑ пулнине курса, ӑнланса, мухтанма, мӑнаҫланма пултарччӑр тесессӗн, ачасем чӑваш пулса юлччӑр тесессӗн чӑваш мультфильмсем кирлӗ. Ӑна, ӗнтӗ, паллах, патшалӑх шайӗнче тытӑнмалла, кадрсем хатӗрлемелле. Калӑпӑр, пирӗннисем художественнӑй училище пӗтернисем Ленинграда, Мускава вӗренме каҫҫӗ касӑм, аниматорсем, режиссерсем пулаҫҫӗ, мультипликаторсем пулаҫҫӗ. Пирӗн пата таврӑнмасса пултараҫҫӗ. Пирӗн кунта ҫак явӑҫтармалла.
Явӑҫтармалла. Вӑл Чӑваш Республики шайӗнче кӑна мар, пирӗн Раҫҫей шайӗнче пулса пымалла. Раҫҫей шешӗнче кӑна мар ӗнтӗ, ман ӑшӑтпа пӳлсе калап лайӑх пысӑк проектсем тусассӑн вӗсем Раҫҫей ҫӗршывӗнче кӑна мар паллӑ пулаҫҫӗ ытти ҫӗршывсене те тухаҫҫӗ тесе калӑпӑр мӗншӗн тесессӗн хам енчен те эп чӗлхе вӗрентетӗп ачасемпе нумай ӗҫлетӗп хам та ӗнтӗ эп чӑвашла улттӑччен калаҫнӑ вырӑс чӗлхине мӗнле вӗренни эпӗ эп мультиксем пӑхнӑ киносем пӑхнӑ ҫав ӗнтӗ паянхи кун тӗрӗссипе эп санпа килӗшетӗп ҫителӗксӗр мӗншӗн мультиксем чӑвашла мультиксем чӑваш халӑх культури ҫинчен мивӗсем ҫинчен питӗ кирлӗ вӗсем питӗ ҫитмеҫҫӗ хушса калас килет ҫамрӑксем кам ӳкересшӗн аслисем те ӗнтӗ тӗрлӗрен ҫынсем кӑмӑлӗсем пур анчах та кашнийӗшне пулӑшу кирлӗ енчен те ӗнтӗ ҫак япалана йӗркелесе ярсан пулӑшӑва ӗҫ малалла шывӗ пуль Вот ҫакна ҫумне хушса калас килет ҫапларах. Чӑваш темипе никам та хамӑрсӑр пуҫне ӗҫлемест. Мӗншӗн тесен калӑпӑр тутарсен татар мультфильм текенни пур. Вӗсем чӑваш паттӑрӗ Иван паттӑр чул пулмалла. Ҫинчен ӳкернӗ.
Ай, ай, амша, господа, путарса вӗлерешене калӑк пулӑшар! Утатӑп! Кая-мӗне тӗлӗнтермӗш ку. Эсӗ кам? Эпӗ Иван паттӑр. Иртсе пыраттӑм та курах кайрӑм. Пулӑшма шутларӑм. Пулӑшнӑшӑн тӳлеме укҫа ҫук. Кайран кермене пырӑр. Тӳрӗ. Ҫак ытти халӑхсен юмахӗсене те тӗпе хурса мультфильмсем ӳкернӗ калӑпӑр. Ҫармӑссен мӗнӗпе ӳкернӗ, унтан тутарсен темипе ӳкернӗ, вырӑссен темипе ӳкернӗ, унта пурте пур. Ҫак паттӑрсене вӗсем ҫумӑн тӑратнӑ та пирӗн чӑвашсен паттӑрӗ, ытти паттӑрсем айван мар вӑл, хулпуҫҫи ҫӳллӗш кӑна. Целый пуҫ ҫӳл чухле вӑл пӗчӗкрех. Мӗншӗн пӗчӗкрех тунӑ-ши ӑна Сергей Киатров ҫак татар мультфильмӗн ыйту панӑ ыйту панӑ пирне ма пӗчӗкрех тунӑ-ха тет. Вот ведь пӗчӗкрей вара тет, как пӗчӗкрех тунӑ-тӗр пирне. Пурте пӗр тан тӑраҫҫӗ. Марисен те, мордвасен те, удмуртсен те пурте пӗр пек. Калӑпӑр, вырӑсен Вольга ятлӑ паттӑрӗ. Пирӗн чӑвашсен паттӑрӗ ҫакӑн пек пӑхас пулассан чи малта тӑрать. Ну, чи пӗчӗкки. Ну, чи пӗчӗкки, чи мал, пӗлтерӗшле, чи малта тӑрать, пӗчӗкки пулман. Вот ӑна вӑл хӑшӗ ун пирки манса кайман, вӑл кайран те Хусана Шупашкар кӗтесӗн паллашнӑччӗ. Шупашкар Хусана таврӑнсассӑн вӑл ҫырсӑр А сатто сирӗнте мӗнте чи лайӑххи, чи илемли пулнӑ тет. Вӑл ӗнтӗ ӑнланатвӑл, пуринте пӗр пек тумалла, никама та кӳрентернӗ юрамасть. Эп ӗнтӗ унӑн мӗнле калас, унӑн айӑпӗ те ҫук пулин те унта. Хурласа каламан ӗнтӗ ӑна.
Хурласа мар. Эп ӗнтӗ ыйтрӑм, ӑна эп кӑна мар ӑна, ӑна Елена Енкка асӑрханӑччӗ. Чӑваш наци конгресӗ вӑхӑтӗнче мек тухса каланӑччӗ вӑл. Эп малтан тоже асӑрхаман, может, мультфильмне те курман-и? Чӑнах та пирӗн вӑл пӗчӗк кино. Чи пӗрремӗш чи малта тӑрать. Чи малта. Чи малта пӗлтерӗшлӗ. Чи хастарри хастарри пуль хан тяв. Шалла улламалла пуль. Ну, кунта те ытти калӑпӑр регионсенче кӳршӗсене пӑхсассӑн. Мариялда пулнӑччӗ чӑл мӗне мультфильм фестивалӗнче, мӗн хутшӑннӑччӗ 2019 ҫулхине. Вӗсем те пирӗн шайрах ӗҫлеҫҫӗ. Ҫам пек ӗнтӗ, ман пек ӗнтӗ уйрӑм ҫын ӗҫлекенӗсем мультфильмсем тӑваҫҫӗ. Хальлӗхе вӗсен те пирӗн пекех пит ҫавӑн пек аталансах кайман ҫак тутарсем кӑна аван ӗҫлесе пыраҫҫӗ тутартан мультфильм эпир ҫемӗк пӗр-пӗрин ҫине пӑхса тӗслӗх илсе талпӑшатпӑр те малалла тӑрӑшатпӑр вӑл лайӑх вӑл сӑри лайӑх вӑл пӗр-пӗрне ҫавӑн пек хавхалантарса пыратпӑр ипшланӑ тӑрӑх эпир пӗр инвалидетлӗх паратпӑр теприсем пӗр инвалидетлӗх параҫҫӗ эпир ҫавӑн пек пӗр-пӗрне мӗн туса пулӑшса пыратпӑр сан ӑштупа чӑваш мультфильмӗсенче мӗн ҫинчен каласа памалла, мӗн кӑтартса памалла. Тӗплӗнрех ҫав самант пирки каласа партӑрхасшӑн. Чӑвашсем пирӗн халиччен мультфильмсем ҫук пулнӑ пирки, туман пирки, ман шутпа каласа кӑтартмалла малтан ҫак юмахӗсене, мифӗсене малтан каласа халӑх патне илсе ҫитермелле. Чӑваш халӑхӗн, халӑхӗн. Мифӗсем. Вӑл ӗнтӗ текст шайӗнче пур вӗсем, калӑпӑр, юмах кӗнекисенче, миф кӗнекисенче пур вӗсем. Вӗсене экранизаци тумалла. Калӑпӑр, пирӗн пӗчӗк ача вӑл Супермен, Спайдермен, сене сене пӗлет пулсассӑн, черепашки ниндзясе пӗлет пулсассӑн, хамӑрӑн чӑваш паттӑрӗсене, чӑваш хӑватлӑ ҫыннисене пӗлмест. Пирӗн халӑх авалхи халӑх тесе калатпӑр эпир. Кӑна ӗнтӗ ученӑйсем пирӗн авалхи халӑх терӗс, терӗс, каласа кӑтартма мӗне доказать обществосемпе ҫирӗплетсе пама пултараҫҫӗ. Эп те ҫакнах калама пултарап, мӗншӗн тесен Пирӗн чӑвашсен тӗнче пуҫланса кайни ҫинчен, тӗнче мӗнле аталанни ҫинчен, тӗнче мӗнле улшӑнса пыни ҫинчен каласа кӑтартакан мифсем пур. Вӑл мӗн ҫинчен калас-ха? Апла пулассан тӗнчене вӑл чӑваш ӑнлантарса пама пултарать хӑйӗн тӗнче курӑмӗпе килӗшӳллӗн. Ҫавӑнпа та тӗнче мӗнле пуҫланса кайни ҫинчен, чӑваш тӗнчене мӗнле ӑнланать, мӗнле курать, ҫавсене илсе ҫитермелле кашни чӑваш ачи, чӑваш ҫынни пӗлтӗр вӑл. Тӗнче вӑл мӗн тума ҫавӑн пек вӑл, мӗн тума хӗвел тухать, хӗвел мӗншӗн пӗрре, уйӑх мӗншӗн каҫхине тухать, ҫавсене миҫе ҫӑлтӑр, чӑваш тӗвӗ те ҫӑлтӑрсене ятпарса тухнӑ, пурне те мар пулсассӑн та нумай ҫӑлтӑрӑн чӑвашла ячӗ пур, уйӑхсӑн кашни уйӑхӑн чӑвашла ячӗ пур. Тата чӑвашсен виҫӗ хӗвел пулнӑ вӗт. Виҫӗ ҫӑлтӑр пирки чӑваш ытарлӑн ҫапла та ӑнлантарать. Вӗсем иртнӗ кун, паянхи кун тата ыранхи кун ҫӑлтӑрӗсем. Е тата ҫапларах: «Эпир пулнӑ, пур, пулатпӑр». Варрин те йывӑҫӑн тӗп хулли Чӑваш Республикинче пурӑнакан чӑвашсене палӑртать. Республика тулашӗнче пурӑнакан чӑвашсене икӗ айккинчи пысӑк туратсем палӑртаҫҫӗ. Вӗсем пирӗн аслӑ ҫӗршывӑмӑрӑн ытти ҫӗрӗсенче тымар янӑ. Анчах та вӗсем пурпӗрех чӑваш пулма пӑрахман. Чӑваш ҫӗршывӗнче тата ытти нумай тӗрлӗ халӑх ҫыннисем пурӑнаҫҫӗ. Вӗсене тӗп клуба ҫыхӑнман икӗ енчи туратсем палӑртаҫҫӗ. Ҫапла вара Чӑваш патшалӑхне палӑртакан символ пулса та тӑчӗ. Виҫӗ хӗвел пулни те ӗнтӗ вӑл чӑваш пӗнчемелле ылмашни ҫинчен каласа кӑтартать чӑваш ҫакна ӑнлантарать. Унтан эрне ячӗсем пур чӑвашла. Вӗсем мӗншӗн ун пек ҫырнине те пӗлтерӗшсем пур. Ӑнлантарса памалла. Ӑна шкул шайӗнче программа кӗртсе культурӑна краевая ӑна ӑнлантарса панӑ а тутарсен тӗслӗхрен уйӑх ячӗсем тутар чӗлхипе ҫук теҫҫӗ перед студент чухне сӗмпе каласан паратчӗҫ а чӑвашсен пур вӑл эпир авалхи ҫав тери вӑйлӑ аталаннӑ халӑх пулнӑ ӗнтӗ паллӑ пӑлхар патшалӑхӗ пӗтнӗ хыҫҫӑн ҫав чӑвашсен нумай пысӑк пайне пӗтнӗ пирки ҫухалнӑ пирки мӗн вӑрҫӑран айккине тарса каймалла пулнӑ пирки мӗн пурнӑҫа ҫӗнӗрен пуҫтармалла ҫӗнӗрен ҫӗклемелле пулнӑ ҫавӑнпа чӑваш ен ҫак енӗпе йывӑрлӑхсем пур.
Садур, эсӗ мӗншӗн лармастӑн? Эпӗ сансӑр каймастӑп.
Хытӑ калаҫса ачана ан вӑрат.

Тарӑр! Тарӑр! Акӑлне ҫемьех тарӑр! Хӗрлӗ ӗне усал ӗҫсем туса ҫӳретерен ӑна ҫӗр пичӗ чӑтайми пулса ҫитет. Вара вӑл каллех тамӑка анса каять. Ҫак ахӑр саманара пӗтӗм чӑваш пӗтмен. Чылайӑшӗ Атӑл шывӗн сылтӑм енне ишсе каҫса ҫӑлӑнса юлнӑ. Кунта вырнаҫса ҫӗнӗрен аталанма пуҫланӑ.
Хан шутпа эп курни те вӑл чӑвашла мӗнле юмахсем, мӗнле мифсемпе мультипликаци тума пулни ҫинчен. Героикӑлланӑсем мультфильмсем тума пулать, историлле мультфильмсем тума пулать. Калӑпӑр, Кашкӑр хыҫҫӑн, Ӑҫтан килнӗ эпӗр ку тӑрӑха, эпир ҫав кунта килнӗҫӗсем. Ҫармӑссем, марисем вӗсем кунта вырӑнтах курнӑ. Эпир Алтай тӑрӑхӗнчен Кавказ тӑрӑхне килнӗ, Кавказ тӑрӑхӗнчен Крым таврашне Азов тинӗсӗ тӑрӑхӗнче пурӑннӑ, кайран кунталла куҫса килнӗ эпир. Унтан калӑпӑр пӳлере ҫӗнтерни, сутӑнчӑк пулӑшнипе тӑшмансем ҫӗнтерме пултарнӑ пӳлер чаплӑ хулине. Унтан тӑван кил ҫинчен калӑпӑр тӑван кил мар, вӑл тӑван йӑх ҫинчен калакан мультфильм пулмалла пуль те. Калӑпӑр, ҫак тутар монголсен вӑхӑтӗнче пӗр ҫемьерен хӗрачана вӑрласа кайнӑ пулнӑ. Кайран хӗрачи лайӑх пулнӑ пуль те ӗнтӗ ӑна, арӑм тунӑ та, вӑл мӗне хуҫа, калӑпӑр, морса мӗне пулнӑ. арӑмӗ пулса тӑрать. Ҫаксем патне коллективпӗр чӑваш хӗрарӑмне аслӑрах хӗрарӑма пленаре тытса илсе килеҫҫӗ. Ку пӑхать та мӗн, хӑйӗн хӗрачи. Міне, ҫак мӑрса арӑмӗ пулни яланах вӑл ачине пӑхать тет. Міне, сана Аню ман хӗрем пулать тесе мӗн. Ӑнлантарсӑр міне, каласа юрлать тет. А вара кӑна ӗнтӗ вӑрттӑн иккелесе тӑрӑш тет, міне, пӑхса тӑрать, анне тет. Вара кӑна ку лаша ҫине ватӑп тарат килне хӗрӗ патне юлмасть. Ну, каллех кӑтартса парать ман чӑвашӑн мӗне мӑнаҫлӑхӗ пулнӑ. Кӑна пар ирӗклех вӑл хӗр патне пултасӑн та вӑл тӑшман патне пулнӑ. Вӑл тавӑр тарат килне. Ҫакӑн пек япаласене каласа кӑтартмалла. Пӗлтерӗшлӗ ӗнтӗ, тарӑн шухӑшлӑ. Тарӑн шухӑшлӑ вӗсене.
Ну, товар шыраса калӑпӑр, мӗне Пугачевсем вӑхӑтӗнче унта чӑвашсен товар мане проблеми пулнӑ товар тупайман ҫавӑн пирки каласа тӑнча хӗрне ҫитиччен якен бичурин ҫинче калӑпӑр китайра виҫҫӗмӗш класра шкулта вӗренсе каласа кӑтараҫҫӗ бичурин ҫан пек паллӑҫын хам та пӗлепе bunun пирки мӗнле маттур тӗрӗссипе каласассӑн пирӗн чӑвашсем тӗнчипе авалтанах паллӑ хӑватлӑ ҫынсем шел пулин те нумай ҫамрӑк ҫавӑн пирки пӗлмест ҫавӑнпа та вӗсем ҫинчен каласа памалла мӗншӗн тесессӗн Паянхи кун ӗнтӗ эпир хамӑрӑн несӗлсене хамӑрӑн йӑха пӗлмерӗмӗр пулсассӑн пирӗн пурнӑҫ та малалла каймасть. Ҫупалӑх.
Мӗншӗн тесессӗн чӑваш чӗлхи, тӑван чӗлхе, тӑван культура пире алӑксем уҫса парать. Тымар ӗнтӗ вӑл пирӗн тӑван чӗлхе, тӑван культура. Калӑпӑр, йывӑҫҫӑн тымарне кӗреҫепе касса пӑрахсассӑн вӑл аталанаймасть малалла. Эпир вырӑс пулса тӗнчене тухса тӗлӗнтерейместпӗр. Эпир чӑваш пулнипе оригиналлӑ эпир.

Свой наряд, помимо вышивки, они украшали серебряными монетами. Получалось, что на себе они носили целые состояния.
Эпир хамӑр евӗрлӗ, пирӗн хамӑрӑн кӑмӑл, пирӗн хамӑрӑн пурнӑҫ тымарӗ. Ҫавӑнпа та эпир чӑваш пулнишӗн пӗртте ытанмалла мар, мӑнаҫланмалла, мухтанмалла, мӗншӗн тесессӗн эп енчен те эп чӑваш паларап, унпа чӑвашла калаҫап, Вырӑспа лара вырӑсла калаҫап, ют ҫыннипе ют чӗлхепе калаҫап, анчах та эп чӑвашах ялан юлап. Эп чӑваш пулнӑ, эп мӗнле вӑл чӑваш? Эпир чӑваш пулни ютла мӗне хамӑр евӗрлӗ и тӗнчене чӑваш пултарӑвне тухма пултаратпӑр. Тӗрӗс. Ытти калӑпӑр вырӑс пек эпир паллах ӗнтӗ эпир Раҫҫей ҫыннисем эпир, но эпир чунпа чӑваш эпир. Эпир ӗнтӗ чӑваш, кашни халӑх пирӗн ӗнтӗ Раҫҫей шывӗ халӑхпа тулли, тӗрленӗ халӑхсем пур. Эпир те Хамӑрӑн, хамӑр ҫинчен пӗлтересшӗн, хамӑр ҫинчен каласшӑн, хамӑр ҫинчен мантарасшӑн мар мӗншӗн тесессӗн тӗнчере эпир пурте пӗртан. Ҫавӑн пек вӗт, эпир мӗнле калас, енчен те пурте пӗрлешсе пӗтрӗмӗр тейкки, манса тейкки хамӑрӑн йӑха тейӗпӗр, хамӑрӑн тымара, хамӑр чӗлхере халӑх пӗтет тенӗ, тӗнче пӗтет тенӗ. Кӑна ман вӑрманпа танлаштарас килет. Вӑрманта Пӗр чӑрӑш кӑна ирттерсен вӑл илемлӗ мар. Вӑрманта чӑрӑшӗ те пулмалла, хыр та пулмалла, юман та, хуруне те пулмалла, пул те пулмалла. Вара вӑрман илемлӗ вӑл. Ӑна калӑпӑр чӑрӑшпа хурӑн калӑпӑр кӗркунне ҫумӑн тӑнине куран та мӗн илемлӗ вӑл. Ҫавӑн пекех вӑрманта уҫӑлса ҫӳрен те пуян пуянрах пулма нумай тӗрлӗ йывӑҫ пултартӑн. Тӗрлӗрен йывӑҫсем кӑна мар, кайӑксем те кайӑксем те тӗрлӗрен йывӑҫсем килеҫҫӗ. Пӗр йывӑҫне пӗр йывӑҫсем килет, тепри ҫине тепри йывӑҫсем килет. Тата пире калама пултараҫҫӗ, вот эсир чӑваш пирки кӑна калаҫса калӑпӑр шовинизм темскер тесе калама пултараҫҫӗ. Эпир тӗрӗссипе каласассӑн вырӑссенчен те вырӑсларах пуль эпир. Эпир патриотсем, мӗншӗн тесессӗн эпир ӑнланатпӑр пирӗн калӑпӑр тӑхӑрмӗн ҫулӗнче Чӑваш Республики уйрӑм патшалӑх сусахмал тесе кӗнӗ калаҫу пулнӑ пуласӑн вӑл ӑна ӑнламасӑр калаҫнӑ вӗсем мӗншӗн тесен пысӑк йышпа пысӑк ҫемьепе ӗҫ тума та лайӑх калӑпӑр Гитлер пек Наполеон пек тӑшмансене те ҫӗнтерме ҫӑмӑл пӗрлӗхре пӗрлӗхре вӑй ҫакна ӑнланса пурӑнсассӑн эпир калӑпӑр тӗрӗк халӑхсен шутне пӗр, ну, унта пирӗн тӑрӑхне гагаузсем пур пулмалла. Эпир православный ҫынсем. Эпир тӗрӗксем пурте вӗсем мусульмансем. Эпир епле Ҫавӑнпа эпир вырӑссемшӗн ниепле те вырӑс патшалӑхӗшӗн эпир ниепле те шовинистсем пулма пултараймастпӑр. Эпир вырӑссенчен те тепре калабӑн те вырӑс вырӑссем вырӑссенчен те вырӑсларах патриотсем эпир. Лайӑх.
Эп ӗнтӗ мӗнле кал, эп Раҫҫей ҫӗршывӗнче пурӑннӑшӑн манӑн тӑван ҫӗр вӑл, манӑн тӑван ҫӗршыв вӑл, Эпир пурте пӗр пысӑк халӑх, анчах та пирӗн пӗр пысӑк халӑх ӑшӗнче тӗрлӗрен халӑхсем пур. Вӑл пире вӑй кӳрет. Ҫавӑнпа эпир унпа пуян, эпир унпа мӑнаҫланатпӑр, мухтанатпӑр. Ҫавӑнпа та мӗнле калас, эпӗ юрататӑп хамӑн ҫӗршыва, хамӑн чӗлхене, эп пӗтӗмӗшне юратап тӗрӗссипе каласан. Урӑхла пулма та пултараймасть. Урӑхла пулма та пултараймасть. Мӗншӗн тесен вӑл у тебя кӑмӑл-туйӑмран ҫынран килет. Эп кашни ҫын патне ялан чун кӑмӑлпа яланах уҫӑ кӑмӑлпа калаҫатӑп ҫавӑнпа та хамӑршӑн те пӗлтерес килет хамӑрӑн пӗчӗк пулас чӑваш ачисене те чӑвашла калаҫма вӗрентес килет вӗсем валли тӑрӑшас килет хамӑрӑн пурлӑха парса хӑварма мӗншӗн тесессӗн пурнӑҫ икӗ япаларан пуҫланать эп каларӑм ӗнтӗ паян владимира пӗрремӗшӗ вӑл сывлӑш иккӗмӗш вӑл сас Сас вӑл ача енне кӑшкӑрни, сасран кайран чӗлхе аталанать. Ҫамрӑк вӗт сас, саспалли, сыпӑксем. Ҫавӑнпа та чи пысӑк пуянлӑх кашнирӗн вӑл чӗлхе. Енчен те эпир хамӑрӑн чӗлхене юратсассӑн, хамӑра сума сусассӑн, ачасене те ҫавӑн пек малашне те малалла чӑваш чӗлхине вӗрентес тесе тӑрӑшӑпӑр, тӑрӑшмалла тесе калас килет ӗнтӗ мана. Пирӗн тивӗҫ вӑл, Пирӗнте патшалӑх хатӗрленӗ вӗретсе кӑларнӑ. Калӑпӑр филолог малтанхи вӗре образованипен те пӗр ну, художник тесе калама та пулать пуль. Пире патшалӑх хатӗрленӗ, ҫав тӗллевпех пире хатӗрленӗ те ҫӗршывшӑн усӑллӑ пулса вӗтя вӑл пурнӑҫ куҫса пырать эпир калӑпӑр ача чухне пире вӗрентеҫҫӗ кайран хамӑр ҫине пӗр те ыттисене вӗрентепӗр мӗнле пурӑнмалла мӗнле пулмалла мӗнле тӗрӗс пурӑнмалла. Вот пире хатӗрлесе ҫитернӗ, вот сана калӑпӑр, педуниверситетра хатӗрленӗ, мана те университетра. Пирӗн тивӗҫ халь ҫак япалана хамӑр мӗн пӗлни халӑх патне ҫитерсе ҫитересси.

Ҫавӑн чухлӗ пирӗн тавракурӑм уҫӑлса пырать, пурнӑҫ та пысӑкланса пырать. Вӑл питӗ кирлӗ, питӗ пӗлтерӗшлӗ япала. Эпирӗн те паян нумай япала пирки калаҫрӑмӑр ӗнтӗ. Тепӗр ыйту пур ман. Мӗншӗн ҫак ӗҫпе ӗҫлес терӗн? Вӑл арҫын ӗҫӗ е хӗрарӑм ӗҫӗ? Паянхи кун ӗнтӗ мӗнле шутлатӑн?
Чун ыйтни пулин те ку. Арҫын ӗҫӗ, хӗрарӑм ӗҫӗ тесе калама ҫук та пуль. Мӗншӗн тесессӗн калӑпӑр, ҫемье тӑватпӑр ӗнтӗ. Ҫемьере арҫынӑшӗ те тумалла лекет, чухне хӗрарӑмӗшне те пӑхса тӑмастпӑр ӗнтӗ, калавар апатне те пӗҫеретпӗр. Ну, ӗнтӗ ача ҫуратмаллине те хӗрарӑм тӑвать. Ну, эпир те айккинче тӑмастпӑр пур тесе каламалла. Ҫавӑнпа та ун пек уйӑрса калама ҫук пуль арҫынӑшӗ е хӗрарӑмӗшӗ тесе. Чун тытать пулсассӑн чуна мӗн килӗшет, ҫавӑнпа ӗҫлемелле. Ун пек вара вӑл пурнӑҫ та ӑнса пырать. Чуна килӗшекен ӗҫпе ӗҫлеме йывӑр мар вӑл. Ӗҫӗ те ӑнса пырать, результат те пӗр ӗнтӗ, мӗне те пулат, ӗҫӗ те курӑнать. Ҫавӑнпа та эп чӗнсе каласшӑн, калӑпӑр художниксене чӗнсе каласшӑн, пирӗн пурнӑҫ вӑл хамӑр алӑра, мультфильмсем ӳкерӗр, пирӗн халӑх вӑл хамӑр вӑй хурса, вӑй пама сассӑн вӑл пурнӑҫмалла кайма йывӑртарах. халь мультфильм ӳкерме йывӑр мар чӑваш темипе мӗнле вӑл пурнӑҫ лайӑх пулмалла мӗнле лайӑх ҫын пулмалла ҫавсене ҫамрӑксене вӗрентӗр ӳкерсе кӑтартӑр кӑштах калӑпӑр пурнӑҫ вӑл мӗнле кашни кун эпир пит ҫӑвапӑр шӑл та сӑтапӑр алӑсем ҫӑвапӑр тата ҫавӑнсӑр пуҫне тата ҫиелте кӑшт кӑна акҫа калӑпӑр ҫакӑн чухлӗ кӑна кашни кун ытларах туса пырсассӑн пурнӑҫ вара малалла каять вара ӳсӗм пулать Эп килӗшетӗп паллах, тӗрӗс. Калӑпӑрах, ҫемье тунӑ чухне те вӗт пирӗн ҫак халӗнче чӑваш пӗтсе пырать, мӗне, шучӗ чакса пырать пирӗн. Упӑшкипе арӑмӗ икӗ пӗр ача ҫуратсассӑн вӑл сахал, пӗр ача вӑл ҫук ача, икӗ ача вӑл ҫур ача, виҫӗ ача вӑл пӗр ача тет. Чӑваш лӑх пӗтсе ан лартӑр тесессӗн, чӑваш ан ҫухалтӑр тесессӗн, хотя бы упӑшкипе арӑмӗн виҫӗ ача тумалла ӗнтӗ. Бог послал всей земной живности

не ушибся. Ландыра илтрӗре?
Ман шухӑшӑм
Питӗлах шухӑш. Вара гальман юлашкинчен тепӗр ыйту пур. Мультфильмсем тупӑш кӳреҫҫӗ е ӑна мультфильмсем тупӑш кӳреҫҫӗ е ӑна чунтан тӑвакан япала вӑл паянхи кун тупӑш кӳме пултарать-и ҫак ӗҫ?
тупӑш кӳме ӗшкен ӑна кӑштах хальлӗхе мана тупӑш кӳмест вӑл патшалӑх пулӑшу сӑнаванчӗ те пулӑшу ыйтма та пит хӑнӑхман ну мӗнле хӑнӑхман ол пит ҫавӑн пек питӗ мухтанмалли япала мар вӑл пулӑшу ыйтатпӑр ӗнтӗ мультфильм ӳкермешкӗн калампӑр камӑн вӑй-хӑват вӑй калӑпӑр монтаж тума пултарать финанс колледжӗнчен пулӑшма май пуласӑн Ҫак чӑваш мультфильмӗ сикӗрмешкӗн эпир те пулӑшӑва кӗртсе ямастпӑр. Тупӑш-кӳмешкӗн вӑл ӗнтӗ укҫапа вӗҫмест вӗт-ха пурнӑҫа. Ӑна вӑл нумай ӗнтӗ халь ӗнтӗ юлташсемпе калаҫат та Турӑ тет кашни ҫынна пултарулӑх парать. Вара ҫак пурнӑҫран урӑлса кайсассӑн вӑл ыйтать тет, эп сана ҫемье пултарулӑх панӑччӗ, ҫав пултарулӑхпа мӗнле усӑ куртӑн? тесе калать тет. Вот Ҫакӑн пек ӗнтӗ Николай Островский каланӑ пекех, чтобы без меня, за бесцельные прожитые годы стыд меня намасан пултӑр тесен те чун ыйтнине вӑл чун ыйтиччен пирӗн ҫак пурнӑҫа пӗр программа килетпӗр. Эп вот Владимир Галошев, я бы, наверное, мультфильм ӳкерме килнӗ пуль. Пӗлместӗп ӗнтӗ. Ҫак ҫерҫине. Калӑпӑр, Иван Яковлевич Яковлев вӑл, хотя вӑл тӑлӑх ача пулнӑ, ӑна хотя вӑл вунсаккӑрӗ шула ҫитиччен хӑй тӑлӑх ача пулни усрава илнӗ ача пулни пӗлмен те вӑл. Вӑл тӑлӑх ача ял пуҫӗ пулнӑ тесе калаҫҫӗ чӑвашсен пур. Вӑл чӑвашсемшӗн питӗ пысӑк авторитет пулма пултарнӑ Яковлев. Ӗҫлемелле, ӗҫлесессӗн вӑл пулать. Вӗҫ пулать.
Енчен те сирӗн те кӑмӑлсем пур пулсассӑн эпирӗн те пулӑшу енчен енчен эсир ман тӑваш тума пӗлетӗр енчен те сирӗн хӑвӑрӑн ӳкерес килет шухӑшсем пур эсир паллах ӗнтӗ пирӗнпе ҫыхӑну тытма пултаратӑр манпа та владимирпа та эпир хаваспах мӗншӗн тесессӗн пӗрле тусассӑн ӗҫ ӑнӑҫлӑ пулать ӑнӑҫлӑ пулать пӗччен вӑл яланах йывӑр
ӑнӑҫу пултӑр ӑнӑҫу пултӑр пурне те тав сӑмахӗ сире паян пирӗнпе пӗрле пулнӑшӑн сирӗнпе паян Голошев Владимир Петрович пулчӗ Тата эпӗ, шанӑҫпи, Александра Урукова, тепре тӗл пулчен. Тепре тӗл пулчен.
Ӑслӑ ҫынсем ӗлӗк авалах каланӑ. Вӑрҫӑ ан тухтӑр тесен хӑвӑн ҫару хӑватлӑ пултӑр.